Bħal kull staġun ieħor, l-istaġun li qegħdin fih bħalissa huwa staġun impenjattiv għall-Malta Philharmonic Orchestra, b'kunċerti li bdew minn Settembru u ser jeħduna sa Lulju ta' din is-sena. It-tim tagħna ltaqa' mal-Malta Philharmonic Orchestra sabiex iwasslilkom l-aħħar tagħrif dwar il-kunċerti tagħha, kunċerti li qed ikomplu iżewġu x-xena mużikali ta' pajjiżna. Il-kunċerti huma ta' nutura diversa, l-iktar li jkun hemm kunċerti sinfoniċi, kunċerti ta' formazzjoni kbira normalment isiru f'teatri bħal huma Dar il-Mediterran għall-Konferenzi u din is-sena kellna wkoll kunċerti li ttellgħu fil-teatri Astra u Aurora ta' Għawdex. fejn fihom l-orkestra setgħet tesegwixxi xogħlijiet repertorju sinfoniku ta' ċerta portata, ngħidu aħna sinfoniji ta' Rachmaninoff, Brahms, Beethoven, Dvorak u oħrajn. Apparti repertorju sinfoniku, l-orkestra tagħmel ukoll L-opri li jittelgħu fi gżejjer Maltin, hekk ngħidu aħna f'Ottubru ikun hemm l-opri ta' kull sena li jittelgħu fil-Teatri Astra u Aurora. F'Marzu ta' din is-sena kellna l-opra Tosca illi ttellgħet fit-Teatru Manuel bil-parteċipazzjoni tal-tenur ċelebri José Cura li anke kien responsabbli mir-reġija ta' din l-opra, u iktar tard f'Ġunju, fis-sbatax ta' Ġunju, ser ikollna revival tal-opra Edith Cavell ta' Paolino Vassallo. Din hija produzzjoni ta' Piazza Teatru Rjal biex tikkommemora l-mitt anniversarju mill-mewt ta' dan il-kompożitur kbir Malti. Din l-opra kienet ittellgħet darba biss fit-Teatru Rjal, ma reġgħet qatt tittellgħet u proprju għal din l-okkażjoni hija okkażjoni tajba li nerġgħu nagħmlu revival ta' din l-opra hekk sabiħa. Din ser tkun fis-17 ta' Ġunju in concert version jiġifieri fi Pjazza Teatru Rjal. Mhux l-unika kompożitur li l-orkestra ser tkun tagħti ġieh lilu dis-sena. Iktar kmieni f'Novembru tas-sena l-oħra, f'dan l-istaġun stess, l-orkestra daqqet iż-żewġ oratorji sbieħ tal-kompożitur Malti Joseph Vella, Rewwixta u l-Belt Rebbieħa. Kienu xogħlijiet li kien ilhom ftit ma jinstemgħu u kienet opportunità tajba li Permezz ta' produzzjonijiet ta' Festivals Malta, b'kollaborazzjoni mal-orkestra setgħu jerġgħu jittellgħu dawn l-oratorji. Però l-orkestra tesegwixxi anke mużika ta' ġenri oħra, tagħmel kunċerti ta' mużika leġġera, ngħidu aħna rokestra, f'Marzu għandna mużika mużika, iktar il-qudiem ikollna kunċerti ta' three tenors u anke kunċerti tal-familja. ngħidu aħna f'Diċembru, ittella' l-film Pirates of the Caribbean bl-orkestra tesegwixxi live waqt li qed jidher il-filmat. Appuntamenti annwali fil-kalendarju tal-orkestra huma kunċerti bħalma ngħidu aħna l-Festival Pawlus li jittella' kull sena fir-Rabat, Malta, il-Festival Victoria International Arts Festival fir-Rabat Għawdex U kunċert ieħor Feel the Magic li wkoll jittella' ġewwa Għawdex eh, din is-sena ser jittella' f'Mejju. Finalment, l-orkestra wkoll tesegwixxi kunċerti f'dan il-post Robert Sammutħol li huwa s-sede tal-orkestra fejn eh,